rinorevei zvakambotanga sei kune vakawanda vakabvunza pakabuda macovid-19 vaccines kuti ngenyi nyika dzanga dzava nemavaccines aya dzairamba dziine vanhu vakawandisa vairamba vachisimbirwa nechirwere ichi Sei vaisapora? Iyi mibvunzo yaiitwa nevaifunga kuti vaccine kana kuti nhomba inorapa. Mushonga, handizvo bodo. Nhomba inongodzivirira chete chete. Yakafanana nekudzivirira moto mumunda uchibvisa uswa hwakatenderedza munda uyu. Asika ukada kubvisa moto wacho watove mumunda wava kubvira hazvibatsire. unenge waita chawagona hapana sejeri rebhindura kubaiwa nhomba kudzidzisa masoja ari mumuviri wako kutarisira hondo yechirwere Chinenge chawabairwa chingangouya kwauri. Nhomba chinhu chinoshandiswa muzvinhu zvipenyu kuti masoja ari mazviri adzidzire kuzvidzivirira kana nyatwa yechirwere ichi chauya kumuviri uyu. Kana wabaiwa nhomba yechirwere ichi, Masoja emumuviri wako anotondera nyatwa iyi. Masoja aya anenge ane dzinenge pfungwa kana kuti brain dzaanoisa ndangariro yezvaasangana nazvo. Ndangariro dzawo dzinochengetedza hondo iyi Kunyange hazvo masoja aya angopihwa hondo isiri iyo chaiyo chaiyo asi yakada kufanana nechaiyo. Panozouya chaiyo chaiyo anenge okurumbidza kurwisa. Vaxi nhomba inenge training kana practice inoitwa kumitambo yakafanana seye kumhanya, nhabvu, inoita seye basketball, inoita seyetennis nemimwewo mitambo yakasiyana-siyana. Panozoitwa makwikwi chaiwo-chaiwo emutambo uyu, vatambi vanenge voziva zvekuita nomazvo pamwe nekukasika nekuti vanenge vakazvidzidzira, voziva kuti kana zvadai tinodai. Zvimwe chetewo nenhomba inofundisa masoja emuviri wedu zvekuzoita kana chirwere chauya. Saka nhomba chinangwa chayo kudzidzisa masoja emuviri wako kuti hosha yako iri kuuyiswa nekanhu kakaita sei. chaizvo chimiro chako zviri pakari, zviri mukati nekunze, kuitira kuti kana hosha yacho chaiyo yazouya, iwe masoja ako anenge oiziva nekufanana kwainenge yakaita nechinhu chawaiswa pawabaiwa nhomba iyi. Zvinoita kuti masoja ako akurumbidze kurwisa. Ndicho chaunobayirwa mumba kuti masoja ako agare akagadzirira kurwisana nemuvengi unopinda mumuviri wako akafanana neiyeye. Masoja ako emuviri anodzidza nezvekanhu aka uye kuti kanorwiswa sei kakauya mumuviri. Chidzidzo ichi chinochengetedzwa kuitira mangwana. Pasina chidzidzo ichi, pasina kubaiwa nhomba, masoja emuviri wako anonetera chirwere chacho. Pachinouya, anenge asingazive kuti chii chauya. Anotozoziva chiriporipotyo, pamwe chirwere ichi Chinenge chatosakadza muviri wako nemasoja anofanira kurwisa chirwere chacho. Kazhinji kacho zviri mumuviri wako zvinotozopepuka kwapera svondo apa muviri watosakadzwa kare. Kabanga hutachiona hunenge hwanyatsofamba nendima zvekuti masoja aya anonetseka Chinonyanyonetsa ndechekuti panosangana muviri wako nehutachiona kekutanga, hunogona kusakurumbidza kushanda. Hunongofunga kuti hamhenowo chinhu changopindawo, wozoona kuti chinhu ichi chakaipa, kazhinji kacho muviri waakutosakara kare. Asika, Izvi hazviitike kana wakabaiwa nhomba nekuti masoja emumuviri wako anenge akadzidzira nezvazvo saka anokurumidza kurwisa chirwere ichi chisati chambodii. Izvi zvinoita kuti utachiona hushaiswe chance yekupinda muzvinhu zviri mumuviri wako. zvinoita kuti zvapindwa kana kupambwa urware. Saka nhomba inobatsira kuti masoja ako akurumbidze kushanda udziiridze chirwere. Muyenzi, muyenzi apinda mumuviri. kuenza pinda mumuviri masoja ese gadzirirai chose munomusira ewe muenza pinda mumuviri kuenza pinda mumuviri mese masoja gadzirirai gadzirirai chose munomusira ewe muvengi muvengi utachiona watakasangana nawo utachiona watakasangana nawo kanguva kadiki kakura utachiona watakasangana nawo kanguva kadiki kakura ngatimukombei ngatimukombei ngatimupedzise ngatimupedzise ngatimukombei ngatimupedzise ngatimurwise muvengi muvengi ngatimukombei ngatimupedzise ngatimurwise Asi ngatizive kuti kubaiwa nhomba hakureve kuti chirwere ichi chava kupotsa wese abaiwa. Kune vanorwara nacho chete kunyange vabaiwa, asi vashomasa Kuve nechinodziiridza pfumo hakureve kuti upenyu hwako hwachengeteka, asi zviri nani pane asina chinodziiridza kubva kupfumo. Kuve nezvinokusungirira mumota kuti usabude panze kana kudhumira hakusiriko kunoita kuti usafe, asi Zviri nani pane asina nekuti upenyu hwako hunogona kuchengetedzwa nazvo zvinhu izvozvo. Ane ganda, ane nyama hazvienzani neasina. Ndiwo mashandiro anongoita vaccine. Chimwe chekuyeuka ndechekuti unogona kutakura chirwere ichi wabaiwa asi chisingakurwarise. Unochipa vamwe nekuti unacho asi hachisi kukurwarisa. Izwi rekuti nhomba, rinove vux muchiNgezi, rinobva kuchirudzi chechiLatin chinoti variola vaccinae zvichireva chirwere chesmallpox yemombe Izvi zvakabva kuna chiremba akagadzira vaccine yekutanga yaive yesmallpox achishandisa smallpox yemombe. Chiremba uyu ainzi Edward Jenner. Takaedza kufamba tichidzokera kumashure nekumberi takataura naVaEdward Jenner vakatipa mazwi aya. Makadii henyu Ndamutswa kubva kune vakafa. Ndati ndimbotaura nezvenyaya yema vaccines anove zvinhu zvakanaka zvandakatanga nazvo inini. Kwaiva nechirwere chakanetsa chainzi smallpox asi ini sachiremba ndakaona kuti kune vanhu vaichengetedza mombe dzangu vaisarwara nacho saka ndakaziva kuti zvinogona kunge zviine chekuita nechirwere chemombe chinonzi cowpox icho chinogona kunge chaiuya kwavari vasingarware saka ndakatanga kutora ropa neurwa hwevanhu vakadaro ndichiisa kumwana wemushandi wangu. Ndakaona asingabatwe nechirwere chesmallpox ndakabva ndaziva kuti cowpox yekumombe iya ndiyo inorapa smallpox inouya kuvanhu ndopakatangira vaccine yekutanga pasi rino yakabva yava kupiwa zita iroro rekuti vaccine kubva musmallpox yemombe. Muchidimbu, VaJena vakaona kuti chirwere chemombe, cowpox, ndicho chaikwanisa kudzivirira smallpox nekuti vashandi vavo vaisarwara nesmallpox. Smallpox yemombe iyi inonzi cowpox. Murume uyu, Chiremba Edward Jenner, anga aongorora kuti vanhu vaisarwara nesmallpox vazhinji vacho vaiva vafudzi vemombe. Akaziva kuti kumombe kwaiva neinonzi cowpox inogona kunge yaidziiridza. Smallpox yaiva muvanhu. Izvi ndizvo zvazvakabva zvaitawo. Akatora vairwara necowpox kana kuti vakambobatwa nayo ndokuvashandisa kudziiridza vakanga vasati varwara nesmallpox.